we dey evolve as a society and you find out say pr- presently in the time wey me and you dey live now everybody dey work everybody dey go school now everybody dey aspire for better better education better qualification better pay all hands on deck so we no longer dey in the time of the 60s the 50s the 40s

But I feels like say if I be a man and I'm happy that a woman wey know the work na I wan marry or a woman wey go just sit down one place na I wan marry, then I need to check myself. I'm think I'm talking for myself. I need to check myself. There's something really wrong with me, I think. because if a woman go sit down say i choose if you no get money no go buy some some of them go even say if you no get car no go follow you and i'm wondering and i say so you should be able to afford what you desire right you like car as i dey like this na range you come dey hungry me now i no go work for my range and so you find out say insult go begin dey enter you go say okay your papa no even get wheelbarrow you wan come come find person wey you get why you think say most men dey fear women wey dey successful i wan start from the phone line 0700 954 954 951 wetin you think share your conversation eh, eh, share this platform with me and also if you send me messages on whatsapp 080 nine five nine seven five eight zero eight. You know, I mean, they read. Uh, uh, I try to read reports from Africa, from Europe, from America. Uh, also, try to read reports down home to understand actually wetin dey happen why this thing be as e be now most people are beginning to understand the matter wey be say no but i get two hands i get two legs so why i no go fit fend for myself and so some people dey also see from the angle of say oh those people wey dey used to having don weaponize that thing wey dem dey get so now let me get that thing for myself so they no go fit use am again against me i bin post something on my social media yesterday that one dey cause a different kind of uh, conversation wetin be your problem now once you show inside this building now oh yeah thank you for that so wetin you think and you as a man if your partner dey successful or maybe she dey earn more than you or maybe her job dey give her more pay but you and her no dey the same job you dey feel less manly i go like get you in that conversation you dey feel less of a man say your partner dey earn more than you e go make you feel like say you are not but you no dey competition with your partner are you lagos boyfriend wetin you think sorry say your work is on another you came for but you were captured if your partner dey earn i dey ask say why some men dey fear successful women that mm. aside now if your partner dey earn more than you let's mm. assume now you have a girlfriend mm. as a lagos boyfriend and your girlfriend dey earn more than you mm. e dey make you feel less of a man. Uh, Cheche, first of all this this feeling or emotion you understand dey stem from insecurity you understand you know say society don precondition mm. we as men you mm. understand to believe so say, provider yeah, use that word we be, we be natural provider so provider natural so no use the word so because when i think say na battery dey create una create am you understand yes so, so when anybody else try to provide una see am like so, as an attack so we, we no be say we see am as an attack yes. we feel inadequate mm. you understand we dey feel like so why i be man So how about if I dey provide, you dey provide? Will you still feel like that? See, JJ, and the thing that it depends on the communication where mm. they exist mm. between the balance, the, right? Yeah, yeah, yeah, where they exist between the two of them. Because of it gets some women even today sef this morning mm. i get some small even this afternoon some small some small experience for us me and my dad so e get wetin he suppose pay for pay for am yes as i pay for the thing for e my body for my eh. body i feel i feel strange yeah i come dey try to understand that emotion e come dey be like pepper body eh. but i come dey ask myself why why i dey feel this man no dey pay for all these things for years he no fit wan pepper body eh. me just one time wan pay for am yes e do me pepper body. so you feel like say some people some partners dey feel like that when somebody do wetin dey feel say na dem suppose do. because of you feel inadequate and mm. if the woman no know in a way you understand. yes pet am you understand. Mm. not to make am get that feeling and the woman dey rub rub am. but why i need to okay the woman dey rub am for your. adding uh, salt, uh, salt to injury. Wow. You understand? Wow. So now just that pre uh, conditioning wey say man don get for society say we suppose be the natural soul provider. but you no see am like say una need to free your mind. we suppose to free our mind. and and the next minutes e go hot. hope say you don join our facebook chookmouth family. chookmouth family. us on top facebook page at wazobia fm. oga okay, wait. okay when you wake up in the morning dey find the better company. Now Wazobia FM, now him you need. Eh, eh. And as the day the waka they go, we no go leave you go away. Eh? Enjoyment jaburata, now so.

make we draw am so if the woman is success is excelling like you said more than the husband okay make i ask you question she tie her husband down she hold her husband say my husband no work make e no excel in im own business the the i think you be the one udochukwu dey talk to because when you use the word like if she's excelling more than her husband everybody gets

if you begin to dey think like this, it go come hard for you. Now, why when you now marry, you begin to hear things like, "Don't, eh, eh, I don't want make my wife work. I don't want make my wife um, go outside. I don't want make my some people use it. I don't want make my wife answer another person, sir." And I'm laughing. I'm like, really, really, really, really.

wey dey married holding down a home i can no i can i can count more than ten twenty of them wey i know personally so if you know say you know a woman wey because she touch money and then she will no longer understand what respect is then there we have a problem that woman get a problem then that woman need to explain where her problem dey come from So no use because it, it, it's happened to you. You not think every other woman is like that. Darling, you know they work like that. You also talk say I prefer to be on the top in the riches than my partner. And then if your partner now happens to get money more than you, what do you do? you fight your partner because she get money more than you or you try to winch hunt her make she no get money or you try to begin to dey fight her make she no get money darling na you dey bless sorry are you the one giving this money

to partner with her in life. chair chair i greet you if i marry wife wey dey earn more than me i will be the happiest man on earth not because of what she brings to the table but for the future of the family to be achieved quickly i will give her every respect she deserves but i don't think

everything belongs to them as well it's all about running the home well as long as there's proper understanding between two of them good work boss lady if i'm a well done i go on top the phone line make i see what i go fit take at least three calls before we move on top that break hello lagos good afternoon hello churches hey boo boo welcome on top the show hey, good afternoon my good, sister good afternoon this mommy sarah sepa from kurodu bayeku oh shit

technical know how they just know how to do these things to manage some women oh because some women na they they be finisher they they destroy businesses gone self you understand so if you know they successful and if your woman they more successful does that make you it make you make you they beneath your wife no i think say then your relationship been get problem from the beginning e bin get problem if money be the thing wey go come define am now if money go determine respect in your relationship then you get a crack before wey you no know let me also tell you say before this time based on some of the things wey I, uh, research work wey i don read and some of the elderly people wey i speak to do you know that before now some of the statistics wey dey reason why men dey die earlier like in the 60s in the 70s because now them carry the whole load for their head because you believe say na you be the sole provider and when you ask they say oh oh eh, na so the bible talk am and i go also let people dey know we get over 4300 plus still counting religion in the world wetin your own religion talk dey different from wetin another person's religion talk

All hands on deck, everybody need to dey work together now to make sure say the family is being taken care of and you as a man also trying to block the woman if anything come happen to your job tomorrow or maybe your business no come move forward or maybe something just happen life dey happen does it mean the family no go feed because the sole provider no fit provide ask yourself questions sometimes na shebi na you go use your hand answer am abeg chook mouth i still dey pick calls why una dey fear women wey dey successful Hello. hey welcome good afternoon Anwere Captain Jojo. anwulike i bin call you i no know whether you no dey hear me abi wetin happen No, okay, now you dey call me. Ah, back sorry, to the matter I, I please pick. I later flash you. no now. problem no problem back to the matter i will call back Oh, okay. This one, this matter wey you dey talk, na the type of husband wey I get. I dey sell. So he will want me to use my own money. He dey annoy them. He dey annoy them. So I dey make business, I dey do business. Why? Because why if you I dey ask annoy him- am If I ask am, you know they give me. So I know be somebody wey go swim, join two hand, they, they watch. I don't always like to hustle.

na so him yakata for ground. why the man no go die the man don suffer suffer suffer. na so na na so. why you wan do everything by yourself why you no go die. Eh? na pray pray na dey do them. first wey no wan make him wife uh, progress no be wish be that one wish no be only one person dey fly for night this one get wish wey pass this one.

me again this summer why did i go to so me now me now wey like to travel if i wan buy ticket oh me nko thank god i didn't get that husband o so you know say this will go to beijing and women become emancipated mm. and their eyes open and they come see say

the one wey hold na him dey wan pursue but i believe say if if everybody fit cater for you know take care of things balance am together because i see this marriage or partner is is is is a contract is a partnership so you no come to oppress another person or try to make another person feel lesser why not we balance and compliment each other but we see um, messages where people they're sending che che somebody they tell me for whatsapp so i'm feeling sad and i'm counting the time hopefully you won't run away hopefully our time but you know how our time before here uh, superstar dj indo i get problem with this please please please uh, lagos make i read whatsapp and somebody say i am ibrahimo from vi

ọ dị egwu cheche this happened to one of my relative after marriage her husband don allow her to go out to work again neither support her business at the end of the day her husband said there is no wife in their family that rise above the men there we go and uh, moving forward i no understand wetin dey happen for here but i don't know i no fit read messages wey dey come from facebook digital na we get plenty of them uh, oga madam Uh, good afternoon, Cheche. For me, oh, and the facts be say 50% of them lack manners. They go always put their ego. And then, trust me, if your wife they disrespect you, you as a husband, check yourself. Maybe you don't they disrespect her, they come. I tell you, I, so I kid you not. Check them. If your wife begin get money like let me let me use the word begin because let, let's assume she be no get money more than you then she later can't get money pass you and she begin dey misbehave anyhow check where una dey come from she learn from the best somebody teach am an expert teach am and that expert na you Cheche, please, I need your number. We have a lot to discuss. My dear, no be small thing. Send me DM, Cheche Smith Nation on Instagram. Cheche, thank you. Uh, they have started with Bible.

fear successful women so they no wan progress so these men they don't they no wan progress they no wan make anybody progress around them and you think it's far from witchcraft just like uh, uh, uh, grandma swagalicious grandma talk you think it's far it's not far from it now you know they see am abi you know they see the others e dey go because the woman oh cheche please do live instagram I beg. i will need your number please no worry i go give you my number lagos uh, i really see i really wan continue this conversation but i promise you we will have um, a part two and then i go like to go on the street of lagos digital i know so now they hear me we go like to take this out to Lagos Lagos street to ask wetin really be the reason digital I know you hear me wetin be the reason why men dey fear successful women so that go be our part two uh, and then when we come we go do wetin dialogue and more hi church I need your private number egba mi o private number from uh,

before na why dem dey buy you boxers because dem no dey work na the small one wey dey save dem go use buy you boxer now they are working now women dey buy women dey take you on a pj eh, kind of trip you no wan enjoy life you go dey there you go no no go die young o oh, because you no wan make person work help you ps five bro valentine is coming. na woman wey dey work na im go buy you better gift o lagos time for you to fit win money on top the show and of course na time for kuda microfinance bank. And yes, I go tell you more because you self get to be part of wetin dey happen for Kuda time. Now, for so many